Bir dane aqlımızda tutaq, böyle, bir, biri beşi qoşsaq, altı, ve bir da yedi olacaq, doğru. Daa nasıl teşkermek mümkün? Şimdi yazayım. Ana.
Yetmiş üç, almaya on yedi. Yetmiş üçten on yedi çıqarmaq, öyle? Ana, yetmiş üçten on yedini çıqaracaqmız. Yetmiş üç.

On üç, doğru, bir aqlımızda qaldı öyle. Beşke birni qoşsaq altı olacaq ve bir aqlımızda edi, yedi oldu. Yetmiş üç, doğru. Devam etemiz. Endi qaysı?
Qırq sekizge on dörtni qoşacağımız. Qırq sekizge on dört qoşacağımız. Kız, on. On dört. Dört.
Keliniz gözel sayayıq.
Sekizge dörtü qoşsañ, on eki. On eki, eki yazamız, bir aqlımızda, öyle? Soñra mında dörtke birni qoşsaq, olacaq beş, daa bir aqlımızda, altı. Doğru, altmış eki. Demek ki, qırq sekizge on dörtni qoşsaq, Qırq sekizge on dört qoşsaq, altmış eki olacaq, doğru. Endi teşkeremiz. Doğru saydıq, yoqsa yoq? Qana, nasıl teşkerecemiz? Birinci men yapacam. Slimavlı yapmayam. Altmış eki olacaq. Nasıl sen teşkerecen, qana, nazlı anlat.

Toçno maş ola.
Nasıl pek seve. Biz de öyle kızım saymaya. Hana? Uhı. Üç usulnen teşkerdik. Maşalla. Altmış ekiden qırq sekizni çıqardıq, on dört oldı, öyle kızım? Altmış ekiden on dörtni çıqardıq, ekinci usul, qırq sekiz. Oldu. Ve on dörtke qırq sekizni qoştıq, o da altmış eki oldu. Maşalla. Musaviler altı. Bik mını da köstereyik balaçıqlarğa. Şimdi onı da kösteriq, musaviylemeler de. Şimdi bunı bitireyik, Nazlı, endi soñacağız. Elli yediden otuz doquz şıñ çıqaracamız. Elli yediden. Elli yediden.
Haçı? Otuz doquznı çıqaracamız. Otuz doquz.

Amma ne qoşaymız, noqtayı qoymaymız. Amma qoşqanda noqtaynı noqtanı qoymaymız, ölem? Añladım. Teşkeremiz. Nasıl teşkerecemiz, Nazlı hanım? Birinci men isteyim yapmaya. On sekiz. On sekizge.
qoşacaq otuz doquz. Otuz doquznı qoşacamız, Nazlı. Fiil bizde soñunda cümleniñ er vaqtında tarca. On sekizge otuz doquznı qoşacamız. Qani başlañız. Sekiz.

Yediden sekizni biz çıqarıp olamaymız, doğru? Onıñ içün biz beşten birni alacağımız. On yedi.
Toqta, beş yerine endi dört qalacaq. Beşdekini, doğru? Çünki belki balacıqlar bilmey. On. On yediden ise.
On yedi. Sekizni çıqarsaq. Saq, doquz.
Doquz.
Endi dört. Dörtten ise birni. Çıqaracaq.
Çıqarsaq.
Üç olacaq.
Üç olacaq.
Doğru. Dan var. Dan nasıl usulnen biz teşkere bilemiz?
Men otuz doquz qoşayıq on sekiz. On sekizge otuz doquznı ya da otuz doquznı on sekizge qoşayıq. Bizde var endi.

Üçke birni qoşsan dört ola ve bir dahılımızda edi, beş oldı. Demek ki, elli yedi. Demek ki, elli yediden doquznı çıqarsaq, on sekiz ola. Doğru qızım? Maşallah, nazlım. Endi altmış dörtke. On altını qoşamız, doğru, Nazlı? Dört qoşsaq, altı olacaq on. Nazlı, altı degil.
Dörtke altını qoşsaq, on olacaq. Sıfırnı yazamız bir aqlımızda, doğru? Yedi, sekiz, seksen. Altığa bir qoşsaq, yedi olacaq ve bir de aqlımızda, sekiz. Demek ki, altmış dörtqa, altmış dört, dörtke.

Sıfırdan dörtni olmay çıqarıp olamaymız, onıñ içün sekizden bir alacamız, öyle qızım? On. Ondan dörtni çıqarsaq, ne qadar olacaq? Altı. Altı, doğru.
Endi sekiz degil, yedi dese mında, doğru? Yediden altını çıqarsaq? On bir, bir, bir, bir. Bir, doğru. On altı olacaq. Seksen den altmış dörtni çıqarsaq, on altı olacaq. Doğru. Dan nasıl teşkermek mümkün? Dan nasıl usulen? Dan men isteyim başqaca tekrar etmeye. Nasıl?
On altı qoşayıq. On altığa.
Qoşayıq.
Altmış dörtni qoşayıq. Öyle qızım?
Olacaq, mında olacaq on. Altığa dörtni qoşsañ on olacaq, bir dene aqlımızda, bir aqlımızda. Birge altını qoşsaq yedi, bir de aqlımızda sekiz, doğru. Seksenden on altı çıqaracam.
Olmayıq.
Bundan alayıq bir.
Dört. Dört, doğru. Ve yediden bir. Altı. Doğru. Maşalla, mına Nazlı episini yaptı, doğru. Endi Maşa- musafirler körüz. Endi Nazlı musaviyleme añlatmaq istiyor, öyle qızım? Qana, sen añlat. Birinci musaviyleme bizde böyle, yetmiş üçten X çıqarsaq, yetmiş olacaq, öyle Ye. qızım? Nasıl onı doğru?
X.

Endi teşkerecemiz, öyle Nazlı? Yetmiş üçten üçni çıqaramız. Olacaq yetmiş. Yetmiş.
Yetmiş, yetmişke.
Nasıl diycemiz? Eşit diycemiz. Demek, cevabı yetmiş doğru, öyle Nazlı? Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşlamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi?